Selamat datai ngagai channel Tapang Bekumai. Diatu kitai begulai enggau Tapang Bekumai ba cherita Langkau Umai. Oha. Ya, oha tabi peninga endang amat peninga diatu kita begulai enggau aku pengeluar program Tapang Bekumai. Nyadi ke sekali tu kitai begulai baru ba cerita langkah umai peninga ke sekali tu kitai begulai ba tusun ke lima puluh tujuh. Au ngambi kena masau jam kitai ngambi kena betangguh mega peninga.

Langkau umai. Au kasia ke tude aki geringu baru ka mantai pengering dia nya tadi baru udah ngatung tajau mega tude aki geringu sekali dasui ni geringu nyayan manua ni enda lelekik aja bala uchu ketawa ka aki sida iya nya. Au bala uchu lelekiak kitai mega lelekiak meninga aki geringu. Kasih tudah tuai baru ka mandai pengering. Dasuh ini geringu nyayat manua. Au orang ngasuh nyayat manua iya seredah ka nyayat babi sida ke penama Panjih nya. Ni ina baka nama ini geringu ngila diri? Ukai tau tun deh orang ke penama ini geringu nya. Lalu dulu iya engkat megai duku. Nya menyung leput magang sida iya. Utai meh agi ni geringu tadi madah ka nisia sida iya. Bula ngumbai pala patung enda gegetah enti medai ni geringu megai duku. Aki geringu engka ai enda takut. Enti takut mega takut bula. Utai gaga utai dipinta aki Gringo ini Gringo ngila diri. Mal aki Gringo nya. Sigi orang lelanyah empu. Nadai nemu malu ari-ari belaya enggau ini Gringo aja-aja pengawa iya. Ka ngumbai sida ina takut kini Gringo berumban mega sida ngintu manuk nya. Anang agi jeling ini geringu nya raya penajan najam. Maya sida ai sebuat nya tadi mansa dapur. Tau nadai pengelama sida ke ngintu manuk nya. Ni nya ka lama sida tiga bela besaup ngintu manuk nya tadi. Au ngambi kena lama ngambi jeling ni geringu ke tajam tadi tau nyadi tu empu pia da ku jako aki geringu ni boh sebon ari tadi ari nya aja da pengawa iya bendar iya nun nunek bala ucho iya nya orang enda munyi ti ni sida nya udah ngano aki geringu tu maja.

Raya ake geringo makin hari makin maioh uleh. Enti ni geringo ninga tadi. Malam ari enti ni geringo nyudeh ka. Hei ditu ake ake. Ti ni ninga tadi nadai bulu pala deka sek kini nyelege. Pia dek ko Dom nyauat ake iya. Iya kitai niang pindah dinga ini di enti jako da Uchaw.

Ukai ulih dipadah agi geringu nya, iya nemu agi nyaut orang. Nya mini geringu ngai alai ti betimal enggau iya. Biar man tai duko ini geringu amat menda alai. Nya ini tok anok tadi. Pia ko Dom nyuak ka anok nya ngagai ini iya. Nemu mega tudah Dom nya nyebut manok nya anok. Nyau iya ga ka bebelai baka aki Geringo nya. Iya pansuh kita manok tu lagi uchu Dom. Pia de ku ini Geringo ngasuh sida mansuh manok nya. Au ini au kada api agi Dom nyedia. Pia de ko Dom nadai mayuh jako. Ka agi tetakut gi aki ni sida iya nya. Tau udah tembu ini Geringu nyimpan manuk ngagai ruas. Dia ini Geringu lalu nyuak ruas iya ngagai ucho iya duam. Nya tu ucho, lulun kita tu anang ningal kia ucho. Anang ngena kaki di nya nya suat nya. Pia kini Geringu lalu nyuak ke ruas ngagai ucho iya duam. Duam! Nya kaki ka madam ka api nya Duam. Pia dek guntur rauh madah kaki ka madam ka api nya. Nai anang madam ka api nya kita. Ini ngasuh mansuh manuk tau. Pia dek ku Duam nang ngasuh madam ka api nya. Tang belanchat agi jari aki geringu nanya api nya ka bejako utai udah ga. Udah ditanya aki geringu. Ngawa ai api nya tadi. Dai suat. Nama dik madam ka api nya? Ya ku ini geringu dulu agi rauh. Ya kati aku tuna madam ya. Udah temo kami tau. Pia ku aki geringu. Berani udu nyaut ini geringu nya. Nya ruah nya udah bucu dom nya. Aso ku pansuh ya manua nya. Nama pajoh ade beruman menanjah nya api pia de ku ini geringu majak reraoh ngano ake geringu nya. Nyam aku nanya di tadai bekening enggau manok tu ini wai nadai saut di manah ku tadai ini gingau na kami tu nyadi apai sali tunai deh ya aku ngusti de legai pia ku ake geringu

Ti geringu jako iya aja madeh ka ngusti ni geringu. Peda dulu udah lari tama enggai baruh rumah. Nya orang ke berani empau. Ni ina lari tudah aki geringu. Ini geringu nyudah menggai bekakok nyedia. Kumai nadai bekakok ini geringu. Nadai ulih sila sila nadai ulih tepis bekakok nya. Enti udah dikacik sigi lalu kena sigi lalu KO. Baka nya pemuai ni geringu tunga aki geringu. Enti aki geringu tu bendar amat ka ngelaban iya. Amat ga aki geringu tu. Ari tadi nadai nemu badu nadai nemu enggai belaya ngini geringu. Bala uchu enda kiruh siku laban aki udah gelari. Udah agi dia tadi makin nyadi seduai nya ke belaya. Ngining geringu nya ampau nya ka meda orang sut-sut baka aki geringu. Aki geringu nya ke isi-isian put sadin lawa-lawa put kula ka ngelaban nini geringu nya tadi. Au lalu ka muka bungai iya nya tadi kenu ke jerita. Sekali ni Gedingu baru ka mantai ke Bekako, peda nadai agi semengat iya udah dibara rumah din. Nya men bala uchu enda ulih naak ketawa meda ulah aki sida iya nya. Enda ulih ka kelalu ketawa. Sekira ka ketawa belalai meh nya. Nalih mega sida iya anggai ke danu ini Gedingu. Amat tusah mega aki Gedingu. Kelalu gawa ama amat ka belaya enggau ini Geringu. Nya baru munyi ku iya nya tadi baka buyeh ke nabek kelirik ke api. Nya bala uchu iya nya ngidup ke api baru api tadi udah ga tanyih ki Geringu enggau ai. Au udah api di idup ke baru, peda geganak gaki geringu mansang kia. Duduk manah orang menua, madah kediri gegetak pala patung laban udah meda ini geringu mantai ke pekakua. Au iya enda lama dinga ngangau ke ini geringu gaki geringu tu. Amat enda jera aki geringu, mayuh uma ulah sari nya. Nya meh bala uchu nyu angkat magang ama pama daki geringu pia dek ku jako nadai nemu jera nadai nemu enggai belaya ngo ini geringu ia ini wai oi ini wai uak pia ku aki geringu ngangau kini geringu nya. Au ante nyawa enda kini ngeringu nyawa. Kapa orang kiruh ke iya nya. Enda baka kena ninga kini ngeringu. Laban sigi ke agi bisi dia. Au ninga ini ngeringu enda nyawa. Ngangau baru ga aki ngeringu nya. Te dingai kangau kaku ini wai ni gingau ga. Oi ni gingau. Ya ninga dini gingau. Iya ku aki geringu ngangau baru. Au di kangau aki geringu enda mini geringu nyenyauan. Enda peduli ama amat dini geringu ke sekali tu. Tang ngaga diri enda ninga mih iya kapa iya kiruh kaki geringu ke tuyo nya.

Anak temu ke ngiruk ba nyawa di kebam nya. Iya keluruk sekali asuk ke empa de legi jera de nya. Pia ku ini geringu nyaut ari dapur. Jaga nya ki geringu enggau ini geringu deh besebut ke nama pangan diri. Nya bala uchu iya angkat duduk angkat duduk meninga aki ini seduai iya baka nya. Nangi deh sida iya. Nangi ama amat bala ucho iya enggai kedua iko nya belaya ama amat. Iih kasiak nyawa ini gingo ini gingo. Raya agen deh enda kasiak ako. Dua tahang aku tudah nangi hua ini gingo. Ukai nya mayuh pinta ko setengah botol. Kena ku nge ngangan ki sai ni ne gingau ninga dai dua tahang ku de nang ngihum pio ku aki geringu madah kediri dua tarang de nang ngirum au nemu tarang ku aki geringu nya kita peninga. Tarang ku aki Geringu nya Bulan. Engka aki Geringu tuna tau nyebut Bulan pelaba ke aku. Nya iya udu nyebut Tarang. Au chukup pandai di aki Geringu nyaut orang. Nya menda liat dini Geringu tu suak ku orang aja dia sebutu.

Udah angin ini geringu nya. Sigi ke udah enda manah. Ari pagi tadi kasak kaki geringu. Yah, pedinga semua nyadi cherita langkah umai tusun ke lima puluh tujuh kitai ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu. Ngarap ka kitai udah teperindang meh enggau cherita nya tadi pedinga. Ngarap ka kitai betemu baru mega ba cherita langkah umai. Dia aku deka datai baru nampungka kita cherita tu enti nadai penanggul. Au nya aja ke sekali tu peninga terima kasih laban kita udah ninga cherita tu. Nadai jaku bukai agi mupa dulu aku terima kasih oha.